Wo, me, me, deɛ me ne wo yɛeɛ no, me ne wo kɔhyia dan mu a, woka kyerɛ me sɛ memfa wo bɛɛma nhyɛ m'anum. Meka kyerɛ wo sɛ menyɛ bi na woka kyerɛ sɛ manyɛ a mendɔ wo. Menyɛ. Me ne wo yɛ wo ho baa na wagyae agu m'anum sɛ maame no a mempɛ wo sɛ nti menhunu wo nso a na ayɛ dɛn? Me kunu ne wo. Ɛna me nso mamene agu me yam. Na na anyi anyi na wosan kɔfaa ɔbaa foforɔ nti ɛsɛ me kra no bɛhu sɛ wobu tɔfa aboa foforɔ so a na me kra no werɛ aho nti me kra no afiri me mu.

Ti yes m'ani abere ntia. Ah wobɛsɛe machine no yɛgyae machine no yɛ use akyɛ. George yei George. Kata kakrakra. George. Yes. Maba ha sei na wahu. Ahaa. Mede nsɛmfua mmiɛnsa pɛ na ɛbaa ha. Ahaa. Mehia sɛ wɔabɛdwira me na m'abusua no afa me nnommum sɛ abusua. Ɛtɔ so bio me ne wo te a bɔne a mede ayɛ wo na wode wo ho nsuo ama m'anom agu me yam no a yɛ a wotumi sɛnde me message tim atɛm ɛma no tim me kra no Bɛyi ano sɛ mehyɛ barima nika. Barima nika hyɛ nso yɛ akyiwade wɔ Nyankopɔn anim, nti mepɛ sɛ wobɛhohoro me wɔ ha, na nnipa nyinaa nhu sɛ barima nika yɛ me aworɔ. Two, ɛtɔ so mmiɛnsa, wobrɛ Kwaku Mensah ka kyerɛ me sɛ nneɛma a meyɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no, mekaa sɛ monhuu yɛn anaa? Yɛnsuro mo. Woka kyerɛ me sɛ memfa mba baabi a mepɛ, asɛm deɛ memfa nkɔ. Memfa mmra ntena ha, Asuman Nkwaa Ahene, nti maba sɛ brɛ me yɛnkɔ Asuman Nkwaa Ahene hɔ na saa asɛm no yɛnkɔ, yɛnkɔ sɛ ɛyɛ ntoro a Suman Nkwaa Ahene no Ɔnkɔ ɔnkɔ ɔnkɔyɛ ɛna na mede aba. Wose memfa memfa asɛm no kɔ baabi a mepɛ biara. Recording no wɔ ha nti na mede aba nti bra na yɛnkɔ som ankɔ ayɛ no. Maame hɔ ayɛ last stop.
Koo George mahu sɛ sɛ wo ho ɔdɛ papa akɔkono deɛ ɔba no aka ni o ɛyɛ nokore sɛ wode asisimudere no deɛ ɛno mu kwan no nko ara.
Ma anaa? Agya George. Hwɛ maame wei wɔ wo gyaa no a asɛm a ɔbɛka no ɔno otumi form sentence wɔyɛ journalist o wɔyɛ nsɛmtwerɛni aa wɔyɛ nsɛmtwerɛni ɔno wɔyɛ nsɛmtwerɛni nti maame sɛ te ase no ma gɛ ne deɛ deɛ ɔkaa ne nyinaa no baabi wɔ hɔ a ɛyɛ nokorɛ na deɛ ɛhɔ ni mekɔ hu na me ne ne teɛ me wo ne wo te fine wo nya me bɔne me so me wo me so me nya wo bɔne nti edu baabi a Mame wɔfrɛ me a kyɛ sɛ gye sɛ wo ne me gyina line no so saa bɛ ayi kɔ bɛ one hour nso maame gyae ebi wɔ hɔ a na me wɔ soro ɛna me se maame kɔɔ no a wo wo ne me yɛ no meyɛ mason bi wɔ a me gyina so wo frɛ me kɔ a bi wɔ hɔ a me yɛm bɛhye me ne ma ba wɔ se dabi dabi dabi wɔn te aseɛ ɛnti edu baabi no me se o maame adɛn ɛnti edu baabi wɔbɛka kyerɛ me sɛ Adɛn? M'adwuma hia sene, m'adwuma ho hia sene me yere ne me mma. Na mese, Ah, na wo ba fi na yɛba bɛtena, yɛnyɛ nnuru baabi no, woa deɛ a woba abɛyi wo soro no? Ei! Na bɛrima nyɛ adwuma a, wɔba wobɛdi, woba me hɔ sɛ yɛda Tanos yi, woba a, deɛ ada mama wo loan sika koraa yɛ bɛyɛ six hundred, eight hundred, thousand. Ɛyɛ sika, na manyɛ adwuma a mɛma wo saa sika no. Ɛna me deɛ ɔno koraa manka ankyerɛ me ka no me tirim me san wɔ hɔ ara me kɔ adwira kɔ yɛ adwuma afei deɛ wa bɔ nnan no wa frɛ me saa m'ani kum awia awia bɔ abɔ nine thirty me kɔ da wɔ sɛ frɛ me ɛna me di phone no tu deɛ na ɔka akyerɛ wo no a.